Ok, so yn y fideo yma, fi'n mynd i dangos i chi sut i creu gêm cyfieithu eitha syml. Um, a gallwn ni wneud falle quiz bach lle mae'n gofyn beth yw'r gair uh, sy'n gwneud poisson yn meddwl yn Gymraeg. A mae'n gallu just helpu plant i ymarfer eu geirfa nhw. Felly, um, Dylai fe fod yn digon hawdd er mwyn i'r plant gallu rhaglenni hwn ei hunan. Felly, peth gyntaf bydd angen ei wneud yw, er mwyn wneud y peth cyfieithu yma, mae angen cael estyniad newydd sydd ar gael trwy um, yr botwm lawr fan hyn ar Scratch. So, o, oh, gyntaf, gaf i wneud y iaith yn Gymraeg. Okay, gallu rhoi nid y iaith trwy gwasgu ar y botwm yma, Cymraeg. Okay, wedyn lawr fan hyn mae gen i ychwanegu estyniad. Okay, mae un cyfieithu, dwi wedi gweud hwnna, so cyfieithu fan hyn, gan Google. A wedyn mae gennych chi blociau newydd chi'n gallu defnyddio o fewn Scratch. Okay, am, am ryw reswm mae'n dewis uh, Serbeg fel y iaith gyntaf. Gael ni wneud Ffrangeg fi'n credu byddwn ni'n wneud. Dyna'r unig iaith arall mae gen i rhyw fath o gwybodaeth a dealltwriaeth o. Okay. Ond, peth cyntaf, beth fi eisiau i'r rhaglen wneud? So gawn ni torri hwn lawr mewn i camau. So gyntaf, fi eisiau pan fi'n gwasgu'r banner wyrdd i, i ddechrau'r uh, game, fi eisiau'r cath i gofyn cwestiwn a wedyn fi'n ateb. Mae'n gofyn beth yw'r gair bla bla bla, rhyw gair Ffrangeg, yn Gymraeg. A wedyn, mae'r person, y dynyddiwr, yn gallu rhoi ateb i mewn, a mae'r cath yn ymateb naill ai gywir neu anghywir. Okay? So gawn ni'n adeiladu hwn lan cam wrth gam. Felly, yn digwyddiadau, Mae gen i'r blociau yma, sef y blociau het, gyda, o, mae'n edrych fel baseball caps, braidd. Um, a fi eisiau, pan fydd banner wyrdd wedi ei glicio, os fi'n gwasgu zoom, gan i gweld hwn yn well. A fi eisiau i'r cath i gofyn cwestiwn. Felly, yn synhwyro, rhaid glas golau, mae bloc gofyn. Ac um, yn automatic mae beth yw eich enw, ond ni eisiau gofyn cwestiwn bach yn wahanol. A ni eisiau gofyn beth yw rhyw air Ffrangeg yn Gymraeg. Nawr, pan ni'n adeiladu'r cwestiwn yma, oherwydd mae'r gair yn y canol, y gair Ffrangeg ddim wastad yn mynd i bod yr un peth, fi ddim gallu just ysgrifennu un brawddeg mewn fan hyn. Mae rhaid fi gwahanu fe mewn i tair rhan. Ac er mwyn gwahanu rhyw brawddeg, mae'n ei tair rhan yn Scratch. Ni'n ddyddio bloc o'r enw uno. So yn gweithred, gweithrediadau gweithredwyr, okay, mae'r bloc uno. A mae'n un o afal a banana ar y foment, os fi'n gwasgu fe. OK, so mae'n gofyn cwestiwn lle mae'n ei uno y dau peth. Ond ni eisiau tair peth wedi uno gyda'i gilydd. So, fi'n defnyddio uno arall a fi'n rhoi e o fewn yr un gyntaf. So mae dwy bloc uno wedi ei nythu, nested. A mae gen i tair rhan i'r brawddeg nawr. Felly, fi'n mynd i dechrau'r brawddeg gyda beth yw. Fi'n mynd i agor lan y uh, quotation marks yna. Fan hyn, fi'n mynd i gadw e yn wag am nawr. Wel, ddim yn wag, ond gadw banana fan yna am nawr. A wedyn, ar ôl y gair, fi'n mynd i roi quotation marks arall. A fi'n mynd i gweud yn Gymraeg. So beth yw banana yn Gymraeg. Nawr, wrth gwrs, mae banana yn gair Cymraeg anyway, wel, a Saesneg. Fi'n siŵr bod nhw'n unig, ddefnyddio gair gwahanol yn y gogledd, ond um, banana fi'n gyfarwydd gyda. Ond gawn ni roi gair Ffraneg mewn hyn. Fi'n rhoi poisson. Ia, so mae gen i caff yn gofyn cwestiwn, beth yw poisson yn Gymraeg? A byddai'n neud mwy o symud pan fi wedi'n neud e fel hyn, um, wrth i ni symud ymlaen yn bellach gyda'r rhaglen. Ond, unwaith fi wedi gofyn cwestiwn, fi eisiau bod fi'n gallu ateb y cwestiwn a gwirio ydy'r cwestiwn, neu sori, ydy'r ateb wedi rhoi yn gywir. Ydy'n cyfateb i'r ateb gywir. A fan hyn, fi'n mynd i cael un posibiliad yn gweud cywir, os mae'r ateb yn gywir, mae cath yn gweud cywir, neu os mae'r ateb yn anghywir, mae cath yn gwneud rhywbeth gwahanol, mae'n gweud anghywir. Felly, fi methu jyst yn ddefnyddio un bloc os. Mae rhaid i fi ddefnyddio os neu fel arall. Okay? A beth ma, sy'n ma hwn yn gweithio yw, ni'n rhoi rhyw fath o amod, okay? rhyw fath o condition, a y condition fan hyn yw, So i'n rhoi equals. Ydy'r ateb sydd wedi cael ei rhoi, sydd wedi cael ei teipio mewn fan hyn, ydy hwn yr un peth a beth dylai'r ateb fod. Sef, gallwn ni roi pysgod yn. Okay. So, os yw'r ateb yn hafau pysgodyn, wedyn fi'n dweud So yn edrychiad, unrhyw beth sy'n dangos ar y sgrin, mae mewn edrychiad, dweud cywir. Ac os fi eisiau copio a gludo hwn, de clicio, dyblygu ar y bloc, a newid hwn i anghywir. So, os mae'r ateb yn pysgodyn, Dweud cywir. Ond, os nad yw e, fel arall, dweud anghywir. So, gan i profi bod hyn yn gweithio. Mae'n gofyn cwestiwn, beth yw poisson yn y Gymraeg? Os fi'n typio pysgodyn, mae'n dweud cywir. Os fi'n typio unrhyw beth arall, mae'n dweud anghywir. So fel arall, dweud anghywir. Nawr, mae hwn yn iawn, ond ar y funud, Os fi eisiau gwneud cwestiwn arall, bydd rhaid i fi copio a gludo y holl beth a newid hwn a hwn. Okay. Hefyd, mae rhaid i fi gwybod beth yw'r gair cywir yng Ffraneg. A fi ddim yn um, gwybod, expert yng Ffraneg. So, dim syniad i fi beth yw rhai o'r enwau anifeiliaid. So, beth gallwn ni ddefnyddio fan hyn yn lle? a i cael gwared y blociau chi'n llusgo nhw i'r chwyth, yw yn lle jyst ysgrifennu mewn gair Ffrangeg, ni'n gallu defnyddio'r blociau cyfieithu ni newydd gael fan hyn. Okay. Os fi'n rhoi hwn o fewn yn lle lle fi'n rhoi poison, fi'n rhoi y bloc yma, a fi'n newid ei Ffrangeg, Mae llwyth o ieithoedd gwahanol fan hyn. A fi'n rhoi... Um, fish. Fi'n credu... Wel, falle na. Mae'n gwybod bod y iaith yn Gymraeg, so... Dyna ni, gallwn ni trio pysgodyn. Oherwydd ni wedi gosod y iaith fan hyn, mae fe'n gwybod fod fi eisiau cyfieithu o Cymraeg. Felly. Gael ei weld os mae'n gweithio. Ie, yep, so mae wedi cyfieithu pysgodyn mewn i'r Ffrangeg a wedyn dangos y gair Ffrangeg fyna.

Yeah, fash. Okay, so fi'n gwybod nawr bod yr ateb yn buwch. Cywir. A mae hwn yn gwych. Mae'n gallu defnyddio hwn, copi o glido os i eisiau, a rhoi cwestiwn arall ar ôl yr un gyntaf. A fi'n gallu ail-adrodd hwn jyst trwy newid y gair i ceffil. Ond, dyw hwn ddim yn ffordd dda iawn o rhaglenni. Chi ddim eisiau copio glido pethau a newid pethau mewn sawl lle gwahanol tro ar ôl tro, oherwydd mae fe'n hawdd iawn i wneud camgymeriadau, a dwi e ddim yn effeithlon iawn. Felly, newn ni fod yn bach yn fwy glyfar. So, yn lle wneud hwn sawl gwaith, yn gyntaf, gawn ni datrys y problem bod rhaid fi taipio yr un gair mewn mewn dwy lle gwahanol fan hyn. A ffordd ni'n gallu gwneud hwnna yw trwy defnyddio um, newidyn. Okay. Gyda, fi'n mynd i cael gwared o my variable. Trwy deglicio arno fe a delay. So yn y categori newid yna. A fi'n mynd i creu newidyn. A fi'n mynd i enwi fe yn gair. Okay, just gwasgu iawn yma chi wedi teipio fe. A nawr mae gen i bloc newydd o'r enw gair, a fi'n gallu gosod beth sy'n cael ei storio yn y gair, yn y newydyn o'r enw gair. So, mae ddylech am newydyn fel box, gyda label ar y flan, ond mae'r label yn rhoi clyw i chi am y data sy'n cael ei storio yn y box. Okay. So, fi'n gwybod, mae'n enw neu'r label yn y wedyn yma yw gair, so mae rhyw fath o gair yn mynd i cael ei storio yn y bocs. So, ar dechrau'r rhaglen, fi'n gallu defnyddio'r bloc yma gosod gair i rhywbeth, just ar ôl y banner wyrdd, a fi'n mynd i rhoi gair mewn. A buwch yw'r gair bod yn defnyddio. A nawr, yn lle cael buwch wedi typio fan hyn ac fan hyn, lle efallai gallu wedi rhoi typo a bydd e ddim yn gweithio. Yn lle hwnna, gallwn ni jyst rhoi y bloc gair mewn fan hyn yn lle. So beth bynnag sydd wedi storio Yn y newid yn gair, mae'n cyfieithu fe i'r Ffrangeg o fewn y brawddeg, a mae'n gwirio ydy'r ateb mae person yn rhoi yn hafal i be sydd wedi cael ei storio yn y newydyn. So fan hyn, os, os ydyn ni eisiau copi o glido, yr holl beth fi angen neud nawr yw newid un lle. i ceffil. A os dim rhaid i fi newid rhain, er dyna beth yw sydd wedi cael ei gosod yn y newidyn. Ond unwaith eto, dyw hwn ddim yn effeithlon iawn, oherwydd bydd rhaid fi copi a glido sawl gwaith. Mae lot o cod yn cael ei ailadrodd, a ni'n gallu bod yn bach yn fwy glyfar am hwn. Felly, beth am os oedd gennym ni rhestr o geiriau a ni jyst yn gosod fe i'r gair, rhyw gair, rhyw air, sorry, um, pob tro ni'n gofyn cwestiwn a ni'n ail adrodd. Okay. Felly, os ni eisiau creu rhestr, lawr fan hyn, o dan newid yna, gwneud rhestr. A gallwn ni gael hon yn geiriau. A nawr mae gen i rhestr gwag o eiriau. Ond gallu rhoi mewn buwch. Gallu rhoi mewn hwyadyn. Um, ceffil. Uh, beth arall gallu rhoi mewn caff a ci. Ac yn y blaen. So mae gen i pimp. Fel yna. Wedyn, yn lle gosod y gair i buwch pob tro, gallai gosod y gair i dewis rhyw un o'r geiriau yma o'r rhestr ar hap. So o fewn y blociau newydd gyda'r rhestr rhai coch, chi'n gallu defnyddio eitem un o geiriau. Ac os fi'n rhoi hwn o fewn fan hyn, mae fe'n cymryd rhyw fath o air o'r rhestr ac yn storio fe o fewn yn y wedyn gair sy'n cael ei defnyddio fan hyn. So os i'n gwasgu Banner Worth, chi'n gweld bod wedi dewis item 1 o geiriau, sef buwch, item 1, a mae wedi storio fe o fewn yn newid ein gair, a chi'n gweld mae wedi cael ei storio fan hyn. Ond, pob dro fi'n redig hwn, mae wasr yn dewis rhif 1. A dyna yw'r problem. Ni eisiau iddo fe dewis un o'r rhain ar hap o 1 i 5. Ac i dewis rhywbeth ar hap, rhyw fath o rif ar hap, chi'n mynd i gweithredwyr. A mae'r, wel, y bloc dewis ar hap.

Wel, wedyn, os fi'n ychwanegu un all, um, a ni fel uh, moch, mochyn, fi'n neud lowercase. Um, Wel, nawr, mae mochyn byth mynd i cael ei ddewis, oherwydd dim ond un i pimp fi'n dewis fan hyn. So mae rhaid i ni cael rhyw fath o, yn lle rhif ni'n gosod mewn, Rhyw fath o cyfeirio at y rhestr, at hyd y rhestr. Felly, chi'n gallu gwneud hwnna hefyd. Os chi'n mynd i'r blociau newid yna a y restrau, mae yna bloc o'r enw hyd. A chi'n gallu dewis pa rhestr chi'n cyfeirio ato. So yn lle 5, Fi eisiau dewis rhif o 1 i beth bynnag yw hyd y rhestr geiriau. So fi'n neud hwn. A nawr, pob tro fi'n gwasgu y banner werth, mae'n dewis gair ar hap. So mae'n dewis hoiadyn, mae'n dewis mochyn, mae'n dewis hoiadyn eto, mochyn a cath, ac yn y blaen. So fi'n neud, fi'n dewis, fi'n neud un cwestiwn lle pob tro fi'n gwasgu y banner wyrdd, mae'n gofyn cwestiwn ar hap. Ond, fi ddim eisiau fe gorfod gwasgu y banner wyrdd pob tro. Fi eisiau ail adrodd y broses. Ac am nawr, gawn ni jyst neud e ail adrodd am byth. So yn rheoli, y rhai fel oren melin, mae yna bloc am byth. A beth bynnag chi'n rhoi ti fewn i fan hyn, Unwaith mae wedi gorffen wneud pob cam, mae jyst yn mynd nôl i'r top ac dechrau eto. So ni'n mynd i roi hwn o gwmpas pob bloc fel hwn. So os chi'n rhoi e uwch ben y bloc fanna, nawr mae fe o gwmpas y camau yma, a fi'n gwasgu y banner wyrdd, beth yw canard yn Gymraeg, a fi'n credu taw hwyaden yw e. So os fi'n rhoi hwyaden mewn, mae'n gweud cywir. Mae wedi gwneud hwyaden eto. Ond fi wedi gwneud camgymeriad. Jyst yn trio meddwl. Ydw fi wedi gwneud camgymeriad? Sa'n credu bod fi wedi, mae sy'n dewis hwyaden bob tro. Ie, yeah, oce, okay. oedd e jyst yn digwydd bod tair gwaith. Um, beth yw cath yn Gymraeg? Pam dwi ddim wedi cyfieithu y gair cath te? Falle bod i ddim yn gwybod sut i gyfieithu o Cymraeg i Ffrangeg. Y gair cath. Mae'n gweithio gyda hwyaden. Mae'n gweithio gyda Ceffil. Oce, okay, so mae... Falle mae cwpl o broblemau gyda'r cyfeithi o Gymraeg i Ffrangeg. Ond eto, chi'n gallu gwneud hwn yn Saesneg os chi'n cadw uh, iaith yn Saesneg ar y top. Ond dyna ni, ni wedi creu rhaglen digon syml sydd yn ymarfer um, geirfa Ffrangeg plant trwy gyfeithi o geiriau Cymraeg. So gobeithio bod hwnna'n wedi helpu chi. Uh, edrychwch allan am y fideos arall, y tutorialau arall ar gyfer dynoddio Scratch a chymwyso fe i pynciau eraill. Ok, diolch am wylio.